Sou, do wäre mer erëm beim drëtte Part hei vu Splatoon 2, der Octo Expansion. Also mir hate jo lech grad e bësse Klingelingeling gemaach. Mir gi lo nach bei eis kleng Seegurke dohannen eise Kaddo sichen, wou mer jo do alles esou gepackt hunn, den Schaffner Cornichon. Schonn eng nei Ligne erreecht a mir kréie Cornichon-Punkte, wierklech 500 Stéck dobäi. An ech kann lech scho leaken, ech meng wats de méi Linnen, also Tramlinne fënns, Metrolinne pardon, wats de nach méi Bonusse kriss. Also dir mierkt et gëtt hei och ëmmer méi grouss. Do geet et och nach eng Kéier wahrscheinlech virun, da wäert de ganzen Metro hei voll sinn mat Awunner aus der Ënnerwelt vu Splatoon 2. Mir spannen eng Kéier iwwert, also do gesi mer och schonn, do hänkt schonn deen, do pëscht schonn dee fest souzesoen. Ech mengen mer maachen haut fir d'éischt den A-Niveau fäerdeg. Mer probéieren emol op jiddwer Fall de Kugelpfad hei. Ech ka mer schonn denken, wat et ass. An han, de Containerhafen, do ass och ganz interessant. Mir ginn awer fir d'éischt hei de Kugelpfad maachen. An ech fannen einfach och deen do, Pausescreen, hu se ganz schick, schick gemaach. Do mierkt mer drem jump jump dohannen. Also mir hat d'lescht Ke schon eng aachter Bowlingskugel missen benotzen am Sënn vun mer hu missen se an en Ziel brengen. Sou mir kënnen en des Kéier och hei ganz interessant, mir konnten eng Waff auswielen soss hu mer emmer eng Waff virdefinéiert krut. Der kritt eng bëssen eng Virschlo dat mat där geet am beschten an ech huelen emol eng eroll déi mer kéint vläit gutt leien. Lo mol hei. Muss mer dei mol fläit bei eis kréien, sou. Liewensgeféierlech dat do, wat? Ech muss et nomaachen. Ech muss jo emmer bessen hei Responsabilitéit weisen. An voilà, dat do ass och holy moly. Dat ass gäil gemaach, also den do Jump, dat ass liewensgeféierlech fir eng Bowlingkugel an dat ass och liewensgeféierlech fir e klengen Octoling, muss ech mëttlerweil soen. Also mir hunn och e paar Géigneren. Dat do Grops, sou Szenarien hunn ech wierklech net gären an dat do ass awer Geil, geil gemaach. Zemools si och hei mat hiren Treffere kënnen ech och gutt schäissen doen, andeems d'Schwämm fort sinn. Also et gëtt ee wierklech gefërdert. Dat huet scho bal schlëmm ausgesinn. Hei an Splatoon 2 an der Octex war schonn eis eng Passage. Wäert elo gesinn. Hunn ech bësse Krämpes herno. An bessen am Zickzack gefahren geet dat elo wëll den och hei, oh dat do war ganz knapp, dass Timing ass eng ganz wichteg Fro, do spillt de rem ee Splatoon, gëtt jo net, spillen déi dat Spill aktiv hei an menger Frëndeslëscht op der Nintendo Switch? Och elo hei rem ganz geféierlech, also normalerweis misst en do ofkrazen Cy, géif ech emol hei behaapten, do och Chance dat mer net getraff gi sinn mam Schwamm, wëll soss wär d'Bowlingkugel héchstwahrscheinlech erofgefall, also Timing am Sënn vun Du därfs och net ze fest do dru schéissen, well soss äh, fällt d'Kugel wierklech erof. Du, wat mer och eng Kéier teste geet, déi behaapt, nee, nee, du muss d'Bowlingkugel ëmmer e gewësse Grad bäi der hunn, als gudde Kolleg an dësem Level. An dat wäerte mer elo gesinn. Ech mengen, d'Géigner spawnen och just, wann s de mat der Bowlingkugel weiderkënns. Ech wëll, et war en Test elo, wou deen ech gemaach hunn. Hei mierkt och d'Präzisioun, andeem ech da ganz, ganz, ganz lues schéissen. An mengt, et geet awer elo gläich schif. Ech mengen et ass lo dës Passage. Ja, bëssen short, bëssen blöd dat do, mee bon. Mir waren esou no drun, hätte mer déi ganz Passage erspuert gehat, mee mir sinn hei bei engem Live Let's Play am Sënn vun et ass alles ongecuttet. Lo mol de Moment nach fand ech wierklech méi knusy Levels, de Rest fand ech mol näischt Feder. Muss ech iech erëm net 20 mol zoumoden hei och erëm. Do mierkt der dann, wann een net präzis, net mat Feingefühl spillt, dann geschitt dat doten. An ech muss awer zougeen, vum Level Schwieregkeetsgrad hier ass dat do schon gutt hefteg. Wann ee wees, hei spillt deen dee Splatoon 1 gefreakt huet, Splatoon 2 éischter méi Geleeënheetsspill awer ass, wann en éierlech ass. Op der Wii U war dat eben nach sou Neiheetsfaktor, sou loosse mer dee mol e bëssen do ausbouncen, ob dat iwwerhaapt geet. An déi ginn och elo awer eng de Thema op Schëtt ka bi manner déck opdroen. Do och e Schorem, geféierlech an der Stiermeier. An da muss man e bësse Money bezuelen, fir viru kënnen spillen. Sinn awer éierlech, ech mengen, e bëssen Challenge-méisseg hätte se sollen abauen, dat een ganz Level fäert misst maachen an net ëmmer bei de Spawn-Punkten. Dee Moment scho rem direkt landen wou een eben ofgekraazt ass. Mais bon muss ee bedenken hei schwätzt een deen ass bësse méi al par rapport zu enger Generatioun a Splatoon 2 kann ee wierklech behaapten Splatoon 2 ass wierklech sou eng Generatioun kuckt iech dat do un also dat ass iwwerhaapt net gewiescht. Dir kënnt erzähle wat der wëllt, Ech schreiwen emol direkt hei op dat dee bei souvill Sekonnen eng Kéier kënnt. Präzisioun hei um Youtube Channel. An mir wäerten och herno gesinn, gëtt och Rage dëse Part. Mä gutt, dat ech dat net live kommentéiert hätt, well ech jo geflucht fir en Natalie, mee dat kënnt méi spéit. Sou, dann kucke mer, packe mer elo dës Kéier. Also dir mierkt, also ech sinn do e bëssen triggert am Sënn vu wann ech do méi fest erëm widderschéissen. Dann sprengt mer de Buttek erof. Mir hun hier elo eischte gepackt. Get do och em gell gema, also dat fannen ech genial. Och elo hei eng Pessage déi gefällt mer och richteg gudd. Bounce bounce bounce soen ech hei nemmen. Kucken ech mol d'Geiger bessen hei scheiss ze doen. A fir do Ech mengen, do kanns mol als éischt net mat de Bölke eroffalen, mee fir déi iwwerhaapt sou wäit erëm ze kréien, dat ass net sou einfach. Dir gesitt och hei, ech iere bësse ronderëm am Schéissen, mee sou en Tunnelbléck hei bëssen, ech, also do, dat berouegt mech einfach am Sënn vun, als Nintendo-Fan, och als Splatoon-Fan, dat do war et dann och leider schonn erëm e bëssen vläit ze kuerz. Dat heescht, den C, déi C-Leen misste mer och elo fräischalten, an da kéinte mer, misste mer erëm Bonus kréien. Mee wat ech wollt nach hei zu Schluss bréngen, dat do berouegt mech als Nintendo Spiller, als Nintendo Fanboy vu Kand un, et ass genuch Material do an se kréien et hin an d'Zukunft vun Nintendo ass garantéiert, net esou wéi d'Zukunft vun anere Projeten, vläit hei am Land, mee och vläit international, wat de Gaming ugeet. An och wat Games ugeet, déi drëtt Linn. Dat heescht, mir ginn elo nach eng Kéier iwwer de Schaffler Corniche eis Money sichen. Dat ass dann d'Céline. D'Céline, net hei d'Céline Lenschen, hei Lëtzebuerg nëmme um Agewäit. Wäert jo net erëm op anere Plazen hei am Land elo spekuléiert ginn, heescht seng Frëndin elo d'Céline oder esou, wéi mer dat jo mëttlerweil héieren. Wann een net méi op Plazen aktiv ass, da gëtt ganz, ganz vill spekuléiert. Ëmmerhin, ech mengen, et seet genuch aus iwwert meng Persoun, wann een nach haut mat mengem Réck vill muss schwätzen, dat ech nach op Plaze sinn, wou ech schonn Joren net méi aktiv sinn. Dat schwätzt fir mech, deenen ech awer en Androck hannerlooss. Vläit e bësse fir verschidde Leit am Negativen zum Schluss, mä positiv hunn ech awer och vill, vill bäigedroen beim ganze Buttek. Esou, Containerhafen, Klätschen mat Geschichten an de Container eran. A mir maachen hei da elo virun. Also Dir mierkt, d'Aline probéiere mer haut zwar effektiv duerchzespillen, a mir wäerten awer och hei bei der Aline schonn eng Kéier esou e Rage-Moment kréien. Lo war et elo beim Beech, si mer net méi sécher. Op jiddwerfalls hei erëm, wann ech net schlecht, et kritt een de Choix gemaach, de Choix gelooss, entschëllegt, et kritt een e klengen Hint hei probéiert domadder. D'Fro, déi ech mer just elo stellen, wann ech dat do elo hei am Nachhinein kucken, voilà, erëm en Timer mol eng Kéier zäit laangem, dat do ass richteg gäil, do pass emol op, de Containerhafen. Se waarden op mech, also dat gëtt och ëmmer gebaut. Dat huet mer och ëmmer am Story Mode gefall, dat ee sou wierklech e klenge Bot Battle huet. Loosst et kraachen hei um Youtube Channel, selbstverständlech bei Team Lënzebuerg leeft dat ëmmer. Goldfësch Kanoun, also et gëtt bëssen Operation Goldfisch och hei agebaut. A Splatoon 1 war dat am Story Mode guer net de Fall. A Splatoon 2 hu se dat ëmmer an ëmmer méi rapprech gehat, also Chapeau dat se et hei och maachen. Kucken, kréien mer d'Leit gefinnegt hei an eng Battle. Mir gesinn ons an 5 Minutten wierklech wéi wann mer hei en Rankkampf, e Ranked Match giffen maachen. Also do, da verstitt der déi Ausso, déi zwee lescht Stats, wann ee Splatoon nach net vill gespillt huet, respektiv wann een Splatoon réischt sech elo wëll kafen, et ass scho bal eng Obligatioun fir de Story Mode ze spillen, well do léiers de einfach e bësschen Mechanics schonn, déi ee muss am Online Mode egal wéi hunn. Also mir ginn och hei e bëssen defensiv wou ech da spillen. An ech muss awer zouginn, a Splatoon 1 war ech vläicht elo net deen, deen et ëmmer geholl huet, sou wéi mer defensiv war. Dat war einfach elo direkt duerch, well dat do war defen-, dat war clever gespillt. A Splatoon 1 war ech elo net deen, deen e gären de Goldfësch geholl huet. Splatoon 2, wann ech Ranked spillen, muss ech wierklech soen, ech hunn awer vill, vill Momenter, wou ech Responsabilitéit huelen an dann deen huelen. Mir packen d'Leit wahrscheinlech elo just net ganz schued elo. Ganz knapp, also dat ass och am Online-Modus ëmmer de Punkt, wou s de et net packs. Mä mierkt Der, wéi wäit et komm ass. Esou, kuck mol, mir mussen eis dofir do ze schaffen. Si missten och elo kënne se huelen, oder defen-, spille si just defensiv? Dat ass elo déi Fro, déi mer endlech wäerten beäntwert kréien. Si sinn, soe mer mol einfach, komesch agestallt, hale mer dat mol dobäi. Elo musse mer am Fong just eng Kéier zréckkommen. Jo, se gi guer net, se gi se guer net sichen, oder si, si hunn d'Spill net verstan. Dat do si Leit, déi den, déi am, am C-Rang spillen an net wësse, wat se musse maachen an dem hei Modi. Kann een souges en Bäierenschnäggel, jiddfereen ënner schreift dann do hei den Challenge fir den Ouschter hei gekuckt. Voilà, méi ass do net ze maachen, mir mir fierwen dat elo automatesch an, also d'hätt bal first try gepackt, geklappt, entschëllegt. Mee jo, de Containerhafen, e ganz gutt Level am Sënn vun och dat hu se erëm mat agebaut an den An déi Fortsetzung war jo vu Splatoon 2. An äh, dat ass eppes, dat huet mir awer virdru scho gefall. So. An et gëtt en Chatlog-Antrag, dat heescht, et gëtt nach hei gechat fir an eisem Discord-Channel. Mir hunn d'Souveniren alleguerte elo bis mer hunn. Elo schwätzt hien och dohanne ëm eise Mafia-Boss, den Don Anselmo. Ech hunn den Set komplettéiert. Hat wëll hee wëll déi elo ukucken ne. Ech gi mer net zu Leit trauen, mee hei am Spill mengen ech muss mat maachen wat elo dozou seet. Komplett Set vun der A Rei, vun der A Linie. An da kréie mer dann eng Octo Sonnenbrille an déi ass awer, déi ass da fräischaltbar, also spillbar, undobar, wa mer hei erëm eng Kéier erauskommen. Dat heescht heen ass, gesäit vläit béis aus, Do gesi mer mol wat deen alles do dran huet dee Freak. Jo do kanns de strecken, do mëss jo hei erëm näischt. Ausser chatte wahrscheinlech, jo do gesi mer och dann déi chatten a méi Chats wéi, dat ass wierklech en Discord Channel dee sech hei opbauen ids déi Helde vun der Splatoon Story. Also hei gëtt erëm geschriff an e bësseren Humor gemaach, deen ale Wopi kann net vill. Gebaak kréien. Mir 87 elo op, also ech kucke mer dee Chatlog nach, Chatlog nemmi am Detail un. Mir hunn och natierlech elo zwee Levels gemaach, déi sech iwwerschnidden hunn. A mer gesinn eben och, datt déi Levels da schonn, déi op der aner Linn schneiden, d'al Linn wechfierwen an dofir do dann dobäi zielen. Also Trim, den Trimdichtpfad. Maache mer der elo och nach. An da misste mer déi ganz Areicher fäerdeg hunn. Ech mengen, mer haten elo C, D, E. Hate mer dat elo richteg gesinn? Hei dann och déi Duelplatscher. Eng Waff, mat där ech, denken ech, misst eens ginn. Soe mer elo net ze vill am Viraus. Kucke mer, wat dat hei ze maachen ass. Voilà. Sovill dozou. Also dat ass och ëmmer déi hei Passagen, ech hu se net gären, well dat do ass eppes, dat hu se hei méi nei agebaut am Spill. Mee schéngen awer e bëssen haut hei hinzekréien. Oft Momenter am Story Mode, wou ech do verzweifelt sinn, erreechen awer wéinst hei schonn d'Checkpoints. Kucke lo hei vläit nach déi do Këscht ze maachen, mee déi ass och sauer ze kréien. Ech géif och gär wëssen, wat do dranner war. Ech mengen, ech hu se am Endeffekt och gönn krut. Dat do ass, du muss eng Bomm drop knätschen, hei mierke mer, stierm al ewéinst. Ech sinn mol gespaant op mer net herno erëm nach souguer Game Over an dowéinst ginn. Well déi do, dat war se net, dass déi aner déi ee mat Pech mat engem lëtzebuergesche Scotch Fabrikant do zesummegebastelt ginn ass, wou allerhei op Schläicher huet oder ouni en Numm ze soen, dann déi Kass. Klenge Witz am Spess, also mir maache lo mol einfach virun, mir wäerten ni rausfannen wat an der Këscht wahrscheinlech dran ass, mir wäerte rausfannen awer wéi hei den Ënnergrond, den Ounnerground ausgesäit, fir dass mer do einfach ronderëm fréilen. Op jiddwerfalls, och hei erëm mierkt een, se maache sech Gedanke beim ganze Spill an ech amuséiere jo bësse fir iech dat Ganzt am Sënn vun ech hu scho Splatoon 1 vill gespillt, Splatoon 2, Story awer d'mannst gefinn ech an hei ass och eng Passage, amplaz op déi beknackte Këschten ze kucken, sollt ech vläit emol d'Spill fäerdeg spillen a bësse mäi Wee hei maachen. An jo, ech probéieren et erëm x-mol an dat ass einfach esou brainless Bandicoot-Mode. Ech checken einfach net, dat mer do guer net viru kommen. An hei och erëm. Ja. Dat mécht, also do maachen ech dräi mol den selwechte Feeler. Dat ass eben, well ech d'Story nei entdecke wëll, vu wéi d'Blind ass. Ech, dat ass einfach deng Passage, wou ech selwer an de Kapp krise, wat ech dat muss nokucken, mee d'Mënschlechkeet op jidder Fall, déi ass gewiss, déi hu mer nach. Also mir maachen och Feeler heiansdo an och hei. Ech, ech ginn net schlau aus där Passage. Mir maache viru, mir bezuele rëm Money. Ech hoffe just, datt mer dat net zum Verhängnes gëtt, datt mer hei ufanks esou vill Money scho mussen ausginn fir e spéidere Punkt. Well bedenkt, dat hei ass d'A-Rei, also d'A-Linn, d'Metroslinn. Ech mengen, Dir wësst iwwer wat fir wat ech hei schwätzen. Awer elo scho esou oft hei de Nochmal-Button drécken. Mee wierklech als Hardcore-Spiller, et ass awer e bësse schon... Komesch am Sënn vun, oh hei ass et interessant. Ass scho e bëssen enttäuscht am Sënn vun, dass de sou vill nogehäit kriss. Lo hei geet et dann awer virun, lo hei erop kucke wou mer dann Check vun der Reech an hei lo mierke mer och, mir kommen an eng nei Positioun an dat do ass och net ohne, wat der lo wäert gesinn. Dee Checkpoint do par contre hu se gutt gemaach. Jo do ass wanns de stierfs dann hänkt de Buttek. Da checks emol, muss erëm d'Loch wëll op et déich treffen an dat geet vun der Positioun do och gutt. Sou hei dann emol kucke geet virun voilà. Also ganz schick gemaach déi do Passage. Wanns de direkt hikriss tiptop. Hei lo och uh also. Ech hu lo mol an der Redifissioun nei kucken, dat war zimmlech enk. Ziemlech gut gemacht, och hei um Level. Wann ze bedenken, dat do ass A-Niveau, wat kënnt dann nach am, am Let's Play hei op eis alles duer? Ech fäerte ganz vill vill an ech fäert vill zalteg Momenter hunn. Mee mir hu jo Splatoon-Leit vill, déi spillen, wann do Leit do sinn, se hätten da kee Bock mat heinner ze kommen, also dat huet sech trefft. Mir hunn déi véiert Linn haut och nach erreecht, dat heet, dat ass wierklech de Part vun, vum Fräischalten. Ja, ich probiere eng aner Linn, ich kann d'Levelen awer viru spille fir fir Bonussen ze kréien. Also do déi fir Dingsbums sinn net, dat fand ich e bëssen komesch. Vläit net d'Komplettéierung, mee lo gesi mer hei, wat ech virun ugeschwat hunn. Eng nei Linn hu mer erreecht an da mierkt der einfach, mir kréien nach méi an ich klicken elo meng, dass nach eng zweete Kéier, oder? Hat ech d'firt och verpennt et unzeklicken. Also mir hat fënnef han der mol secher krut. Voilà do gesitt dat déi hu mer dann all. An da misst et nach rof goen. Et geet oh entschëllegt geet sogar net ëm bis e also mir sinn nach laang hei emgaangen. A vläit wann ech d'Méiglechkeet soll eng Kéier hunn fir e Livestream ze maachen da kann et och sinn wann wann ech mierken de Let's Play gëtt ze laang Dat Owenter esou gespillt ginn, muss ee kucken, muss ee mat de Responsabele schwätzen, déi Livestreams kënne maachen. Kritt dat vläit mam Handy abo eppes mer do afale loosse, well dat geet jo schliisslech och esou ze livestreamen. Mir maachen da lo hei virun um nächste Level, Ballonplatz, an dat wäert elo e Part, also Dir kënnt elo scho bal ofschalten, soen ech Iech éierlech. Hei wäert ech Offiziell zouginn. Splatoon 2 Doctor Expansion forcéiert mech déi éischte Kéier a menger Gaming Experienz ze cheaten andeems d'Spill mer seet du kanns cheaten, maach et, do it for me. An hei ass dee Level esou gefluch wéi ech dat deemols live gespillt hunn. Du muss déi Surfschinnen, also déi Flächen do muss de knätschen, ewechknätschen, fir dat et virugeet. Hei mat der Neko, mee dat sinn der 30 Stéck. An ech weess net, ob s de iergendzwou eng Kéier ee Punkt hues, wou e Speicherpunkt ass, am Sënn vu wou ee Fräischal, also wou een, wéi soll ech soen, een Checkpoint ass, sou huet mer et. Do stounge mer bal nach richteg, hätte mer kënne vläicht virufueren, nix de. Ech wärt de ganzen Tours een Checkpoint deem mer hun respektiv en Checkpoint ech wees et net wärt mer nie erliewen wou mer lo hei am Ufank schon failen méi einfach ech sin kee Sniper an dem Spill déi léif Leit wann dir Splatoon nospillt äh spillt an hei nokuckt dir sidd Sniper dir kritt en neue Level gefinished an dir wëllt en nach op de Youtube Channel eng Kéier weisen ech erwähnen iech och dat transparent si mer huet dat och bal geklappt nix da ja. Dat gëtt direkt eng deier dat doten an dofir hunn ech och hei no dat Chinook World Petage cheaten da léiwer wann ech all Kéiers dann de Mill muss ausginn sinn ech schonn op null hei ukomm. Sou da komme mer mol eng Kéier der Saach méi no. Do ass kee sou schlecht den Try mee da wier et einfach hei elo och op aua do fale mer dann och souguer erof vun der Schwieregkeet hier. Ech mein der gesitt och hei vläit si de bessere Sniper wéi ech mech gitt hei zou meng d'Schwächt ass Platoon ass ginn der eng Party mee dat do ass wierklech wahrscheinlech déi gréisste Schwächt déi ech hunn. Ech géif souguer nach soe géint Sniperer Spiller kann kann ech awer e gutt Stéck besser. Et ass einfach du muss hei alles kréie fir dat herno do viru geet. Voilà, do gesitt der, dat hätt ech do erëm méi verpasst, da wär de ganze Public fir d'Kaz gewiescht. Voilà, an et geet hei virun. An et ass néierens, dat et do einfach viru soll go, also dat do eng Paus ass. An och hei ass einfach eng Pos, Positioun. Ech packe se souguer nach, dat ass nach dat Schlëmmst. Dat hei wäert de beschte Mann sinn, an do verkacke mer et dann. Hat mer bal bis an d'Tasche gepackt, mee mäi Gefill seet mer, datt hei 30 um Stéck musse gebaach sinn. A mäi Gefill seet mer, datt hei awer, wann ee sou kuckt, de schwéierste Level vun der A-Serie ass op jiddwer Fall. A vläit ee vun de schwéierste vun der ganzer Story, wa s de wierklech och. Kee Sniper Gott bass nenne ech emol einfach sou. Mee wat ech muss soen, Splatoon 2 Octo-Expansion trainéiert dann awer e bëssen, spezialiséiert sech einfach op alles. An ech mengen all Splatoon-Spiller huet seng Stärkten a seng Schwächten. Si mol gespannt wat är Stärkten an är Schwächte sou sinn. Kënnt der mir an d'Kommentarer schreiwen, respektiv Kommentarer gi jo net ze vill benotzt, éischter dat mer am Discord heiansdo Diskussiounen hunn. Souguer heiansdo wann ech am Call sinn, kommen d'Leit nach do ran an ze schnëssen iwwert Youtube-Videoen. Da mengen ech et géif net wouer sinn. Datt ech emol erëm iwwerleeën, wat hunn ech schonn deemools iwwerhaapt gesot? An déi wëssen dat nach, well se dat rezent kuckt hunn. Esou, ech pro, ech sinn nach esou clever, ech maachen nach eng Kéier, ech ginn nach eng Kéier, also ech hunn mer zwee Miller hir ausgi fir eppes, wat ech souwisou net kann. Dat ass och e, ka, dafir kann och klatschen, ne? De Meme kann ech hei abauen, wann ech en besseren Schneidprogramm hätt. An hei erëm gëttlech. deen do ze verfehlen ja oh guck ech schon ech surrender mode knäppchen hei ze fannen nee gëtt dat scho hei net op jeden fall so den moment net no surrender mode am sënn vu mir probéiere lo eis mechanic déi mer lo Zwee, dräi Joer laang hei a Splatoon hunn ëmzehaen a mer spille lo esouguer mat Beweegungssteuerung. Dir mierkt a mengem Verzweiflung, déi Der lo hei am Nokommentaire vläicht net esou héiert, mee se war dee Moment ganz grouss an et hat och säi Grond, dat ech d'Opname vun deem hei Projet e gudde Mount annuléiert hat. Wat ginn ech hei offiziell zou, Sniper Mode ass net meng Welt. Ech war frou wéi ech an der Splatoon 2 normaler Story op Hie krut hat mat deem engem Prabbeli's Boss, do war jo och ouni Sniper Sniper Waff mengen ech war et jo, an och wann ee bedenkt ech hunn all Level mat der Sniper awer eescht déi gefinished krut. Sniper huet natierlech seng Vir an Nodeeler, mee fir mech gétt et awer éischter méi Nodeeler wann ech éierlech mat iech sinn. Also dir gesitt elo hei bis zum Schluss, dat gëtt net besser. Den Niveau ass um Youtube-Channel dann awer méi schlecht ginn, mee ech si fair mat iech. Ech weisen iech och, et gi Momenter am Liewen, do geet et net sou gutt. An ech mengen, dat ass Mënschlechkeet, dat gehéiert einfach zu engem Let's Player. Mëttlerweil bal ee vun den eenzegen hei am Land, well der vill einfach ophale rëm an esou Let's Plays ass net derwäert, ne? Dadi seet, nee mir musse léiwer Videologs maachen aus dem Real Life, wa mer aus dem Haus eraus ginn, wat engem Gamer einfach net vill entsprécht. An tja, dir seet da eben och, et ginn Momenter, et ginn Deeg am Liewen, déi si ganz, ganz eekleg. Sou, mir hacken da lo nach zum Schluss. Do geet och dat da munch na eng Kéier Mill ofblechen, also dat war 3 fair Mill kascht, mee da gesitt och hei, ech kréien 2 Mill 300 erëm zréck, vun dohier net vill Defizit, extreme Defizit gemaach. Dat do ass eng Logik, ech versti se dann awer och net mam ganze Geblächs. Da gesitt der et. D'Sounier ass blass, well mer de Level net gefinished hunn. Dat ass dann och keng Ursaach, mee ech probéieren dee Level nach eng Kéier ze finishen, wou mir wäit kommen. Dat war dann de B02 schonn eng Kéier hei virgesneakt an da kréie mer och den I. Déi fënnef Keen, déi mer alt fräischalten, hunn ëmmer nach ganz vill fräigeschalt. An ech hat et, meng ech, Part 1 gesot, vun engem Spaghettimonster hunn ech geschwat hei am Land, mee dat dohinne war dann och elo definitiv eng Spaghettimonster vun der Uweisung. Gi mer eis nach zoueseechen an da mengen ech sou lues awer sécher si mer hei fäerdeg mam Ganzen. Ech soen iech erëm en décke Merci. Oh Gott, d'Gemach gëtt ëmmer méi voll hei. Jo, kréien nach eng Kéier Mehl no nogehäit an dann nächste Part fokusséiere mer eis mengen ech awer mol op de ganze Bee, op déi ganz Bee-Rei do. Mir hunn also elo do mol den Tiefseehauptbahnhof. Mir kucke mol, wéi kënns de aus dem Modus hei eraus? Dat hat ech och eleng e ganze Mëtten ech hunn net erausfonnt, wéi s de hei erauskënns. Zurück in die Bahn hu mer do just, et war wierklech eng Saach vun der Verzweiflung, wou ech wollt am Fong just een, zwee Pads ophuelen an net keng dräi, well et ëmmer esou, bäi dräi fänkt d'Elgato u ronderëm ze spacken, also mir verzweifelen alt e bësse, mir kucken erauszefannen, wéi kënns de eraus aus, ah do ass e Plus, muss ee mol vläicht kucke vun Inkopolis träumen, dréck de Plus Männi, kuck ënne riets, wann s heiansdo Let's Plays méchs an du checks et eréischt hei am Kucken. Voilà do geet et klick, mir schlofen, mir maan d'Aan zou an ass beis nees Kéier. Allez maat gudd, ciao ciao.